Хәерле көннәр! Без Башкортстанда Бабай утарында танылган Фәнир Галимовның менә кызлар белән күрәсен безнең минем юлдашларым Гөлнур Шәрәфиева һәм Дилбәр Гарифуллина белән без шушы утарның матурлыгын, табигатен, мондагы ачык һавадагы музейны карап йөрибез. Татар авылының этнографик авылының менә тимерлек дигән инде бу тимер тимер Тимер кою осталары, тимердән эшләүче осталар 20 гасыр башы. Менә монда кечкенә генә шул тимерчелек инде, бу тимерлек түгел, тимерчелек дөресрәге. Менә шулай эшләнгән. Үзенең миче дә бар сыланган. Тегермән мисә күрсәтте. Менә тегермәнлеккә якыннанрак барабыз. Монда боланнар. Сулыклар белән дә су коена торган җирләр, асылмалы басмалар һәм дә сикерә торган җирләр, судан су коена торган, э, мөгаен, э, су коенга килүчеләр дә бардыр эссе вакытта. Э, менә бу матурлыкны боланнарны күрсәтмичә мөмкин түгел. Э, якыннанрак килеп күрсәтеп булса иде. Анда әле менә киләләр әкренләп. Монда инде аермаларга урын әзерләнгән. Бөтен кош котлары бар дип әйтерсең. Һә, сәлам, сәлам, менә исәнәшә килә. Исәнәшә килә безнең белән. Һәм менә җил тегермәне 1870 елда төзелгән һәм менә монда алып кайтып эшле кире куелган җил тегермәне шулай эшләнгән һәм аның эчке яклары шулай ук менә тегермән Э, бүгенге тегермәнлекнең бер атрибутикасы дип әйтик инде шулай эшләнгән һәм кире бу алып кайтып э, куелган җыелган монда һәм алга таба дәвам итәбез бу этнографик авылда берничә йорт э, ләкин йортлар шулай бик кызык итеп эшләнгән чөнки йортларның төрле чорларда э, төрле рәвештә э, төзелгәнлекләре күрсәтелеп тора. Э, кайбер йортлар инде менә шифр түбәле, колай түбәле йортлар һәм алар инде кайбер йортлар сыланган, тыштан сыланып эшләнгән, эчтән сыланып эшләнгән. Менә монда безнең сулык, аккошлар һәм дә һәм дә үрдәкләр, монда әтәчләр кычкырып каршы алды безне. Баярак, менә авылның кечкенә генә мәчете бар. Менә ул мәчетне әзне якыннанрак күрсәтәсем килә. Кечкенә генә мәчет эшләнеп куелган. Һәм менә берничә йортны күрсәтеп үтәсем килә. Менә бу инде без без белгән бала чактагы белгән авыл йорты. Инде бу шулай тәзеләр эшләнгән. Ачылмалы ябылма тәрәзәләр һәм менә шул бүрәнәләр элек шулай тыслана торган иде. Һәм инде монда инде безнең төрле рәвештә эшләнгән йортлар бар. 20 э, йорт, менә 20 гасыр башындагы йорт. Бу инде э, без балачактагы әбиләрдә, бабайларда булган йорт. Менә монда кол сепараторы. Шулай ук менә шул чордагы радиоалгычлар. Менә чаршаулар белән инде тимер кроватлар һәм шулай ук менә дә кече ягы өйнең өйнең кечкенә ягы менә мичләр белән зур мичләр белән һәм һәм дә менә безнең анда туристлар килеп торалар якташларым очраттым әле казаннан килгән сабадан килгән Сәйдәш үзәгеннән менә бу авыл авыл өенең инде алгы ягы. Күрәсезме? Э, кабартылган мендәрләр. Менә безнең живой экспонатыбыз да утыра менә монда. Хуҗа, өйнең хуҗасы ханымның кайчан чәяп килгәнен көтеп утыра яки гә җитеп килгәнен көтеп утыра. Менә хуҗа бикә елмаеп кереп бара. Һәм менә аларның уллары керә. Эштән кайткан. Алга таба менә иш төбендә инде безгә таныштык төймәләре. Һәм менә төрле ниләр, абзар сарайлар, келәтләр, лапаслар. Шул чорның бөтенесе э, мунча, кара мунча дигән менә шул мунчаның эчке ягын ничек эшләгәннәр икән, кереп карыйсы килә иде. Кеше күп менә мунчада себеркеләр. Миннетләр, пиннетләр дә кайсы якта, бездә себерке диләр. Менә кара мунча инде монда. Шушында ягасын, төтене шушында чыккан. Менә шунда үзендә булган. Менә кара мунча. Исе бар. Эх, тәмле сезгә биреп булмый мунчаның исен. Ну, менә түшәмнәре настоящий кара мунча булган. Гәрчә авыл мунчаларында да әзерәкә төтен чыкса, шушында ис чыга башлый һәм каралып китә. Мондый мунчалар без балачакта бар иде. Хәзер менә инде заманча мунчалар эшләделәр. Һәм менә инде э, шул чордагы инде безнең абзал сарайлар, э, менә булар безнең э, үзебезнең район үзәгенә кайтып, менә Саба районына кайтып йөрибез без. Питрәч авыллары аша менә да салам түбә өйләр бар әле. Теге хуҗасыз калган дип әйтәм, менә шундый Теге ни түгел, әмма унсигезенче гасырга караганнан шушындый шулай эшләнгән, нидән сыланып эшләнгән, шул агачларны җыеп эшләнгән, ну чоры шундый булган инде, аның заманы шундый булган. Һәм менә шундый салам түбәле өйләр, сарайлар булган. Менә күрәсезме, ничек атларны эшләп куйганнар, ат көтеп тора. Менә печәнлекләр, Һәм менә йорт шулай мин аны күрсәттем бая. Һәм быел да күрсәтеп китәсем килә. Менә бу 17 гасырга караган йорт монда инде дирәкенә гасырлап бара. Менә без бер гасырны үткәреп җибәрдек, ансына кереп чыгарбыз. Бу менә шул эшләнгән бу йортлар безгә кирәкмәде инде. Хәтта безнең безнең җирлектә булды микән Татарстан җирлегендә дип әйтәм. Менә бу дирәкенә башкортны хәтерләтә, башкорт ниләр якларын инде бәлки шуннан 19-17 гасырда булгандыр андый йортлар да. Шунда инде әнә күрәсезме, э, кендек э, э, кендек дип әйтеләр инде менә. Тәрәзәләр аерым махсус шулай эшләнгән, элек мунчалар шулай эшләнгән булган бездә. Эчке яктан сыланган, сыланган элек лапасларына шулай эшләгәннәр. Менә шундый инде менә монда җыеп куелган сәкеләр, мишләр, мин бая әйткән, менә душагриклар, душагриклар хәтле бар, монда бөтенесе безнең әбиләрнеке. Гомумән, үткәнне белмәгәннең дә киләчәге юк бит инде. Менә бөтен нәрсәне Фәнир Галимов эшмәкәр, э, танылган татар эшмәкәре, композитор, э, аның җырларына багышланган аерым ниләр бара, э, фестивальләр бара. Гомумән, бик булдыклы кеше. Һәм менә мин монда кадырга бик күренеп тә бетмим. Мин шул өстенә буйлап килгәнмен икән. Э, бу йорт э, 19 нчы гасырга карый тыштан сыланган инде. Бусы инде таштан эшләнгән һәм тыштан